Salut! An e schéint neit Joer gewënscht! An domat häerzlech wëllkomm bei LuxPlay! Dir wësst jo sou lues wéi et leeft ne? Et ass Januar, et kommen net vill Spiller eraus, dofir gëtt et elo.
Dat wat et virdrun net gouf. Ganz genau! D'Leit bei Santa Monica Studios sinn zwar scho kleng Lëmmelen. Da brénge mer ganz séier emol eist neit Spill kuerz virun de Game Awards eraus, fir nach uerdentlech Präiser ze kasséieren a gutt am Mëttelpunkt do ze stoen. Ob God of War Ragnarök awer och bei eis dat grousst Luef kritt, dat gesitt der elo.
Jo. Jo. Jo.
Jo. Jo.
Iwwer 4 Joer hunn d'Fans drop gewaart. Am November lescht Joer war et endlech esouwäit. God of War Ragnarok huet ewéi eng Bomm ageschloen. Nach grad rechtzäiteg fir op alle méigleche Videospill Awards Präisser ofzeraumen, mee awer och fir ech schlussendlech d'Geschicht vum ebenfalls héich geluefte God of War vun 2018 fortzesetzen an ofzeschléissen. Mee wat mécht den neie God of War aus an ass all dee Luef wierklech verdéngt? Eng Warnung am Virfeld, Fir déi komplett God of War Experience sollt ee wierklech de Virgänger vun 2018 gespillt hunn. Deen erzielt nämlech mat Ragnarok zesummen eng vollstänneg Geschicht, an dës Spiller leeë wierklech vill Wäert op hir Story an Inszenéierung. Dës Franchise mat Ragnarok unzefänke wär als géif een Herr der Ringe mat Die zwei Türme ufänken. Ragnarok bitt zwar am Haaptmenü eng Zesummefaassung vun der Story vum Virgänger, mee déi ass kuerz a gëtt der emotionaler Déift an der komplexer Welt vum éischten Deel net gerecht a léisst och vill wichteg Detailer aus, déi a Ragnarok relevant sinn. Selbstverständlech wëll ech un dëser Plaz net ze vill iwwer d'Geschicht verroden. Dir spillt nees de Kratos, griichesche Krichsgott, dee seng bluddeg a brutal Vergaangenheet hannert sech loosse wëll a vu sengem griichegen Doheem an de kale Norden ausgewandert ass, fir hei en neit Liewen unzefänken. En huet eng nei Famill gegrënnt a këmmert sech eleng ëmt säi Bouf, den Atreus, nodeems seng Fra gestuerwen ass. Hien ass e Friemen an dëser neier Welt, déi vun all de Gëtter a Fuebelwiesen aus der nordescher Mythologie bewunnt ass. De Kratos wëll näischt mat den Affäre vun de Gëtter hei ze dinn hunn, Mee d'Schicksal huet anscheinend aner Pläng fir heen a säi Jong. War den Atreus am éischten Deel nach e Kand, dat vum Kratos op d'Realitéit vun hirer Welt virbereet gouf, sou ass en elo en Teenager, deen no senger Bestëmmung a senger Roll am prophezeite Krich Ragnarok sicht. Waren heen an de Kratos am éischten Deel nach onzertrennlech, sou ënnerhëlt den Atreus elo méi op eege Fauscht. An der Geschicht glänzt am meeschten de Character Writing, mat villschichtege Personnagen, déi un hiren Erfarunge wuessen, sech weiderentwéckelen an hire Bezéiungen zu eneen. Theeme wéi Eltererollen, Trauer, Selbstbestëmmung, Lassloossen, Coming of Age a mat vergaangene Feeler ze liewen, ginn opwänneg opgeschafft an dank de schauspilleresche Leeschtunge vun alle Bedeelegte pakend inszenéiert. Déi fantastesch Welt vun der nordescher Mythologie ass dobäi de perfekten Hannergrond fir de Spiller iwwer de Laf vun der Handlung ze beschäftegen, mam Entdecke vun neie Welten, Quests a Schluechte géint all méiglech Kreaturen a riseg Bossen, an dat alles epesch inszenéiert. De Gameplay bleift prinzipiell dem Virgänger trei. D'Franchise huet sech vu senge méi simplen Hack-and-Slay-Wuerzele mat geleegentleche Rätselen a verstoppte Geheimnisser ewech beweegt, a säitdeem de Kratos am nordesche Midgard ukomm ass, kritt de Spiller eng semi-oppe Welt mat ville Side-Stories a Niewequests gebueden, Tonne Sammelkram a verschiddenen Ausrüstungen, déi e méi individuelle Spillstil erlaben.

Skill Trees an sougenannte Runen-Ugrëffer, Spezialattacke fir Aer Waffen, ronnen dat Ganzt of. God of War war schonn ëmmer fir seng explizit an oft over-the-top Gewalt bekannt, inklusiv borderline sadisteschem Zerleeën a Quäle vu Géigner. Ragnarok ergëtzt sech net méi gradesou u senger Gewalt, mee bleift ëmmer nach explizit bei der Duerstellung vun de Konsequenze vun där Action, déi am Spill gebuede gëtt. Weem dat op de Mo schléit, sief un dëser Plaz gewarnt. Als Support am Kampf steet iech den Atreus nees mat Pfeil a Bou zur Säit. Mee wärend Ragnarok nach am Ufank den Androck mécht, als géif spilleresch alles beim Ale bleiwen an einfach d'Geschicht weidererzielt ginn, geet de Kratos spéider am Spill och mat neie Sidekicks op Abenteuer, wat net just nei Charakterdynamik erabréngt, mee och de Support, deen een am Kampf kritt, verännert. A wat mécht den Atreus an där Zäit? Majo, nei bei Ragnarok ass elo den Atreus als spillbare Charakter, komplett mat eegene Rune, Spezialattacken, engem zäitlech begrenzte Supermodus an neie Begleeder, déi him a senge Kämpf hëllefen. Dem Atreus säi schnellen, agile Kampfstil mat Schosswaff ass dobäi e gelongene Kontrast an eng wëllkomm Ofwiesslung zum Kratos senge méi schwéieren, kraaftvolle Beweegungen. Schonn am éischten Deel konnt een iwwert de Weltebam Yggdrasil tëschent verschiddene vun den 9 Welte vun der nordescher Mythologie ronderëm reesen, mee bei Ragnarok ginn et elo nach méi nei Welten ze entdecken, wéi beispillsweis den dichten Dschungel vu Vanaheim oder d'Wüst vun Alfheim. Dobäi muss ee sech einfach d'Léift zum Detail ënnersträichen, mat där dës Welte kreéiert goufen. Se si voller Liewen, Perséinlechkeet a Charme. An dat bei enger impressionanter Grafik, déi op den neitste Konsoule richteg glänzt. Nei Welten heescht natierlech och nei Personnagen, an effektiv léieren eis Protagonisten a Ragnarok vill nei Figure kennen, verschiddener tragesch, anerer éischter witzeg an nach anerer mysteriéis.
Wärend d'Bosskämpf bei God of War schonn ëmmer epesch an Zeen gesat goufen an deemools ewéi och elo bei Ragnarok nach ëmmer d'Highlights vum Spill sinn, gouf de Virgänger kritiséiert, ze wéineg Ofwiesslung bei senge normale Géigner ze bidden. Dofir bitt Ragnarok nieft méi Maps, méi Quests a méi Ausrüstung virun allem och vill méi Géignervariatioun, vun Elfe-Krieger iwwer Zentauren bis hin zu Draachen. D'Maacher konnten allerdéngs net widderstoen, all eenzelne Géignertyp aus dem Virgänger ze recyclen, fir de Roster vu Ragnarok opzespecken. Dat bréngt mech dann zu menge puer Kritikpunkten, déi ech trotz allem hunn. Ragnarok bitt eng Rei Rätselen, mee meeschtens ginn är Begleeder iech Tipps oder knaen iech och carrément d'Léisung vir, soubal der iech och nëmmen eng hallef Minutt emol ëmkucke wëllt. Dëse beabsichtegten Anti-Frust-Feature mécht éischter d'Rätsele méi frustrant, Wann ee sech scho wonnert firwat iwwerhaapt Rätselen agebaut goufen. Looks like the path continues on the other side of that geyser.
Dat hei ass also deen neien Escape Room vun deem d'Leit alleguerte schwätzen. Hm, effektiv, et steet schonn zimmlech vill hei. Ech weess jo guer net wou ech fir d'éischt soll kucken. Déi Figur mat de bloen Hoer, déi huet no Arm awer komesch gedréit, et ass bal als giff se op iergendeppes weisen. Grifft?
An dat Bild do, hänkt dat net e bësse kromm?
Gitt Dir eis éiere schonn Tipps? Mir sinn dach grad eréischt erakomm.
Hei am Kalenner, sinn do net puer Datumen ugekräizt? Mann, halt op domadder!
Mir sinn net heihinner komm fir dass Där eis d'Rätsele léist. Entschëllegt Monsieur, Recherchen hunn alt erginn, dass e Mënsch duerchschnëttlech eng Frustgrenz vun ëm déi 10 Sekonnen huet. Dowéinst musse mär bei Muzzle your puzzle, Eise Clienten, wa se no 10 Sekonne kee Fortschrëtt hunn, halt nei Indicë ginn.
Nee merci, mir wëllen eist Rätsel scho selwer léisen. Ah jo, an dat Buch dohannen, ass dat net de falsche Wee gedréit? So, solle mer net einfach een drénke goen? Jo, fannen ech ass eng gutt Idee. Ok, an tschau. An dann är Maps, déi sinn zwar vläit schéin unzekucken a stylesch, mee esou ongenau, datt se oft notzlos sinn. Zemools an engem Spill mat Backtracking, wou een ufanks vill Passagen a Schatzkëschte gesäit, un déi een net drukënnt, well een déi richteg Items an Ausrüstung nach net fräigeschalt huet, ass dat extra schlëmm. Dat wär nëmmen hallef esou wëll, wann ee sech kéint Markéierungen op d'Landkaarte sëtzen, wéi bei villen anere Spiller och. Mee op déi Idee war bei Santa Monica Studios anscheinend kee komm. D'Resultat ass vill orientéierungsloost Gesichs a bereets bekannte Géigenden, wou nach dobäi kënnt, datt ee bei Ragnarok nëmmen eng limitéiert Schnellreesfunktioun huet a fir bestëmmte Gebidder nees ze erreeche schlaucheg an zäitopwänneg Sprang a Kloterpassagë méimools widderhuele muss. Spaass geet anescht. Technesch ass d'Spill trotz Ëmfang a knackeger Grafik ganz propper a leeft och ëmmer flësseg. Een eenzege Bug hat ech erlieft, wéi de Kratos no engem Button Prompt an engem Animatiounsloop hänke bliwwen ass an ech gezwonge war de leschten Checkpunkt ze lueden. E puer rar Grafik-Glitches gouf et och, wéi datt zum Beispill eng Figur an d'Bild poppt, kuerz ier se eigentlech an d'Kamera komme sollt. Un der Geschicht stéiert mech haaptsächlech, dat opfält, ewéi ursprénglech eng Trilogie geplangt war an dono wärend der Produktioun vu Ragnarok decidéiert gouf awer schonn an zwee Deeler ofzeschléissen. Den éischten Deel huet sech vill Zäit gelooss fir seng Geschicht opzebauen a Ragnarok huet déi immens schwiereg Aufgab vill Story, Charakterentwécklung a virbereete Storyelementer alles an engem Spill befriddegend ofzeschléissen. Resultat ass eng plazeweis gehetzte Geschicht an d'Gefill, Datt Niewe-Missiounen ouni Bezuch zur Haaptgeschicht hätte solle Plaz man fir verschidde Charakteren a Plot-Elementer méi auszebauen. Mäi Fazit, Trotz e bësse Kritik, wéi d'Benotzerfrëndlechkeet vun eenzelnen Aspekter, zum Beispill d'Reesen duerch d'Maps, oder dat am Verlaf vun der Geschicht den Erzielrhythmus staark variéiere kann, vu Passagen déi sech ze laang zéien, op Eventer déi méi ausgebaut sollte ginn, ass God of War Ragnarok awer am Gesamtpaket e wonnerschéint, emotionaalt an epescht Spillerliefnis, dat ech jidderengem definitiv un d'Häerz leeën. Grafik, Atmosphär, Inszenéierung, Spillspaass an Ëmfang, Ragnarok glänzt an all dëse Kategorien a weist, wat mam richtege Budget a Leidenschaft vun den Entwéckler méiglech ass. De positiven Echo, deen d'Spill aktuell kritt, schéngt mir wuel verdéngt. Ragnarok ass definitiv Kandidat fir den Titel Game of the Year.
Is this sausage?
Uh, sure, why not?
Mir wiessle lo mol vun der Playstation op d'Switch eriwwer, well, oh Wunder, Bayonetta 3 ass tatsächlech dobaussen! Et feelt am Fong nëmmen nach, dass mer Half-Life 3 kréien an da sinn all eis Wënsch erfëllt. Ahh jo, Bayonetta 3, hei fir iech! Hex Hex! The Witch is Back! Nodeems den drëtten Deel vu Bayonetta schonn am Dezember 2017 annoncéiert gouf, ass et dunn endlech am Oktober 2022 erauskomm. Mir fänken och am drëtten Deel mat bekannte Charakteren wéi den Enzo, de Rodin

wou mir dann mat Hëllef vun engem Portal an d'Zwëschewelt Genungabab kommen. Mir mussen eis do duerchkämpfen an dann komme mer an der anerer Welt eraus. Eng aner Welt heescht hei konkret eng aner Versioun vum Bayonetta. A genau sou kréie mer an dësem Deel eis Waffen a Kostümer. Leit déi Bayonetta gespillt hu wëssen dass mer trotzdem am Versteeg mussen d'Arme Robert kafen. Mee d'Waffe kritt een awer direkt soubal een d'Kapitel fäerdeg gespillt huet. A mat de Waffen kënnt na eppes Neies dobäi an zwar Dämonen déi eng Aart mat der Waff attached sinn an déi kann een sech jeeweils verwandelen a sech och sou fortbeweegen. Éischten an zweeten Deel huet Bayonetta seng Dämonen beschworen, fir de Climax zum Schluss vun engem Kampf auszeféieren an de Géigner ze friessen. An dësem Deel geet dat e bësse schlecht, well d'Géigner net aus Paradiso sinn an d'Dämonen esou näischt mat hinnen um Hutt hunn. Dofir léisst sech bei en etta eng antik Witch Technik afalen. Sou gesäit een hatt am Hannergrond danzen, jo dir hutt mech richteg verstanen, hatt danzt. A gläichzäiteg kann een ee vun den Dämonen steieren a mat deenen ugräifen a kämpfen. Wa mer elo scho bei neie Features sinn, da komme mer einfach elo direkt zum Viola. Ech si wierklech frou, datt ech net alleng sinn, dee Problemer mam Viola hat, well god damn, mat him hat ech absolut kee Spaass ze spillen. Vun der Waff hier a vun der Schnellegkeet hunn ech u sech guer näischt auszesetzen, mee fir d'Hexenzäit ze aktivéieren, holy moly! Zum Gléck hu se ee Patch erausbruet, fir dat besser ze maachen, well et huet mech richteg Richteg kranzeg gemaach. All Kapitel mat him hat e schlecht Kombos, vill Schued an huet einfach vill ze laang gebraucht. An ech hu mer scho Suerge gemaach, ech wier einfach ze schlecht mat him ze spillen, mee no de Reviews vun de Leit war dat zum Gléck net de Fall. De Patch huet effektiv eppes bruet an och wann et net sou vill Spaass mécht wéi mam Bayonetta ze spillen, ass et definitiv verbessert ginn. Wat nach nei dobäi komm ass, an och wann een d'Jeanne scho kennt, kann een dës Kéier méi aktiv mat em spillen. An net amplaz vum Bayonetta fir déi selwecht Kapitelen, nee, mee d'Jeanne huet effektiv an dësem Deel seng eege Missioun a seng eege Kapitelen. Mee och do hu sech eppes Extraes afale gelooss. D'Levele spillt een zum Beispill vun der Säiteperspektiv. Hei kommen dann och Géigner vir, wou ee sech da virun hinne ka verstoppen, uschläichen oder direkt ugräifen. Niewebäi kann een och Items a Waffe sammelen a seng Liewe rëm opfëllen. D'Zil ass dat selwecht wéi an deenen anere Levelen, un de Schluss vum Level kommen. Features déi een nach vun deenen aneren Deeler kennt sinn zum Beispill extra Levelen déi een an den eenzelne Kapitele fënnt oder Achievements déi hei awer dës Kéier pro Kapitel sinn an net allgemeng fir d'Spill, mee fir och awer mol op e Fazit ze kommen, Bayonetta 3 huet mer richteg gutt gefallen. Et war duerch d'Entwécklung vun der Story an de Schluss vun der Story war et wierklech mäi Game of the Year an ech hunn wierklech genoss rëm e Bayonetta ze spillen. Déi aner zwee Deeler hunn ech einfach schonn honnert mol gespillt. Och wann ech mech an dësem Deel ganz vill opgereegt hunn, liwen ech Bayonetta einfach an ech freeë mech op all Deel wou erauskënnt. Och an dësem Fall kann ech deen just all Fan un d'Häerz leeën. Et ass net perfekt, mee et mécht onheemlech Spaass ze spillen. Quizfro, Wat mécht e Games Director, dee keng Rechter méi un der Franchise huet, déi e berüümt gemaach huet? Looss mech iwwerleeën, Notzt e säi Bekanntheetsgrad a seng Ressourcen, fir en Häerzensprojet ze maachen, wou Konscht a Videospill openeentreffen a sech d'Generatiounen nach dru wäerten erënneren? An heescht elo?
Na, e mécht einfach de selwechte Schäiss nach eng Kéier an hofft, datt säin Numm duer geet, domat d'Leit drop sprangen. Hm, mécht Sënn. Wéi bei Callisto-Protokoll. Jo, wéi bei Callisto-Protokoll.
Laang hu mir op en neien Dead Space misse waarden, an elo ass et och endlech do. Awer op déi Review musst der nach e bësse waarden, hei geet et nämlech elo ëm Callisto Protocol. Och wann déi meescht grouss Outlets schonn éischter hir schlecht Bewäertunge verdeelt hunn, wollte mir dann elo och nach eis eege Meenung bilden. Wourëms geet et dann? Ma ganz einfach, eise Main Character, den Jacob Lee, ass zesumme mat sengem Co-Pilot ënnerwee, fir mat hirem Frachtschëff d'Medikamenter vun engem Jupitermound zum nächsten ze verfrachten. Zur nämmlechter Zäit brécht um Mound Europa dann awer och eng onbekannt biologesch Waff aus, eng Aktioun un där déi terroristesch Organisatioun The Outer Way Schold soll hunn. Wärend enger Cargo-Iwwerpréifung gëtt dann awer och schnell kloer, datt dem Jacob säi Schëff vu genau dëser Grupp attackéiert gëtt. Den Jacob léisst also de ganze Frachtraum an de Vakuum vum Weltall katapultéieren. Mee bei senger Aktioun kënnt et dann awer wéi et komme muss a säi Raumschëff stierzt um Prisongsmound Callisto of. Hie gëtt dorops hin natierlech einfach mol zesumme mat der vermeintlecher Leaderin vum Outer Way, d'Danny Nakamura, festgeholl. Dass en onschëlleg ass, interesséiert hei jiddwereen séier wéineg. Jo. A knapps an der Zell ukomm, brécht och hei bemol Chaos aus. Verschidde Gefaangener mutéieren zu aggressive Monsteren, déi alles ugräifen, wat bei 3 net um Bam ass. Zesumme mat engem aneren Iwwerliewende probéiert een dann natierlech vu Callisto ze entkommen an deckt dobäi och verschidde Geheimnisser vum Prisong op Callisto op. Dat kléngt elo mega simpel, an jo, dat dat ass et och. Awer trotzdeem bleift d'Spill spannend, well d'Wourecht hannert dem Ausbroch lues a lues opzedecken ee steets on the tip of your toes hält. War just ee Moment am Spill, wou ech mir wierklech geduet hunn, dass hei vläit Content gestrach gouf, well et bemol einfach vun enger Location zur anerer gaangen ass, op eng zimmlech abrupt Aart a Weis. Mee lo mol zu deem wat zielt. D'Entwécklerstudio Striking Distance Studios huet ëmmerhin ganz héich getéint viru Release, dass de Callisto-Protokoll de Survival-Horror-Genre revolutionéiere soll, wéi et deemools och schonn Dead Space gemaach huet. An et gouf och vermarktet wéi e spirituellen Nofollger dozou. Wéi gesot, dat si scho staark Behaaptungen, awer d'Studio gouf immerhin och vum Glenn Scofield gegrënnt, an dat ass immerhin de Mann, deem mer Dead Space ze verdanken hunn. Hello everybody! Ech ginn iech haut en exclusive first look fir den neie Spill wou ech mam Glenn Schofield produced hunn, oh yeah, de Guy wou iech Dead Space bruet huet. Dat ass revolutionary wat mer elo hei man, mir man en survival horror game in space wou baséierend ass op Alien an The Thing. Ooh, dat gëtt et schon! Okay, okay, hold on guys, hold on guys.
Ech maachen awer och schnell a schmerzlos. Nee, de Callisto-Protokoll ass keen neien Dead Space. Et kënnt definitiv net un d'Qualitéit vun engem Dead Space 2 erun. Bei Dead Space 1, den Original wuelgemierkt, do giff ech awer vläit behaapten, dass verschidden Aspekter wierklech bei Callisto Protocol besser ëmgesat sinn. Virun allem wat d'Charakteren an domat och Character Development betrëfft, awer och d'Erkunden ofsäits vum Haaptwee. De Kampfsystem vu Callisto Protocol ass virun allem zu Ufank extrem gewöhnungsbedürfteg. D'Spill leet e grousse Fokus op Nokampf, virun allem am Ufank vum Spill. Dofir huet en dann en Dodging System, bei deem een net timen muss wéini een dodged, mee einfach just ofwiesselnd de Stick no lénks an no riets hale muss. Ufanks ass et liicht frustréierend, awer wann ee bis den Dréi raus huet, verdammt satisfying an kann ee staark Comboen ofliwweren, grad mat spéideren Upgrades. Spéider kritt een dann natierlech och eng Rëtsch u Schosswaffen, ugefaange mat engem Revolver, deen ähnlech wéi de Plasma Cutter bei Dead Space bis zum Schluss vum Spill eng vun de beschte Waffe bleift. Da kritt een natierlech nach Shotguns, eng Pistoul, eng Assault Rifle, leider näischt wat een net schonn dausende Mol gesinn huet. E coolen Trick gëtt et dann awer dach. Wann ee mam Nokampf eng gutt Combo hikritt, da gëtt fir eng ganz kuerz Zäit e Critical Hit Point ugewisen op deen ee schnell schéisse muss fir dann extra Damage ze maachen. Dann huet een och nach de Grip, wat einfach en Telekinese-Grëff wéi bei Dead Space ass, ma mat deem een Objeten a Géigner bei sech zéie kann, awer och fortschéisse kann. Dëst ass wierklech eng vun de beschte Verteidegungen, déi een am Spill huet, an ech empfeelen do wierklech e puer Upgrades dranzestiechen. Natierlech kann een och a Safe Rooms alles upgraden an och bei de Waffen alternativ Feuermodi unlocken, awer déi kaschten deels wierklech einfach vill ze vill fir dat wat se bréngen. Statioune fir nei Suits wéi an Dead Space ginn et hei och net, bei Callisto kritt een nämlech en eenzegen Health an Inventory Upgrade wann een ongeféier an der Halschent vum Spill de Spacesuit kritt. Bis dohin ass d'Inventory Management awer och wierklech wichteg, mee soubal een den Upgrade krut brauch ee sech selten iergendwelch Suergen ze maachen. An aus engem mir wierklech komplett onerklärbare Grond geheit den Jacob kuerz drop och nach den Helm vun sengem Spacesuit fort. Dir wësst, dat eenzegt wat säi Kapp schützt. An natierlech fält e kuerz drop och nach ultra wäit erof. Wat d'Géigner betrëfft ass och leider net esou vill Ofwiesslung wéi bei engem Dead Space do. Och beim Design vun de Géigner hätt ech mir e bësse méi erwaart. Méi verschidden Designs, méi Gore, einfach méi. Muss een dem Spill awer och loossen, dass déi Géignertypen déi do sinn, wéinstens all einfach ze erkenne sinn an och spilleresch eng gewëssen Dynamik erabréngen. Se kënnen dann awer och no e bëssen Damage mutéieren, wouduerch se méi staark ginn An och méi Liewen hunn. Leider ass den Design vun de Mutatiounen o net mega innovativ a wa mol wierklech vill Géigner do sinn, kann dat och liicht zu Frust féieren. Et gëtt am Ganzen ee Mini-Boss, dee puer mol am Spill ëmmer erëm optaucht, awer och tatsächlech Spaass mécht ze bekämpfen. Iwwregens kann ee bei deem och dodgen, wëll ech iech just soen, well ech hunn et leider eréischt beim zweeten Encounter gecheckt. Also ass Callisto elo déi grouss Revolutioun fir Survival Horror? Nope, definitiv net. Ass et awer dofir e schlecht Spill? Dat och net. Ech hat wierklech richteg vill Spaass beim Spillen, den Horror kënnt och richteg gutt riwwer an holy shit, déi Grafik! D'Atmosphär ass einfach fantastesch an d'Charaktere sinn och nach relatable a keng 0815 Superhelden oder ze domm fir iergendeppes hinzekréien. Ech hoffen och tatsächlech op eng Fortsetzung, déi déi kleng Problemer ausmäerze kann a weider och d'Story vu Callisto Protocol andaucht. Ech weess awer och net, ob ech d'Spill fir Vollpräis empfeele giff, well vill Replayability gëtt et lo leider net. Also wann dir den Dead Space Remake gespillt a Loscht op méi Sci-Fi Horror hutt, dann empfeelen ech iech ze kucken, ob dir d'Spill fir fäerdeg 30 Euro fannt, well dat ass et definitiv derwäert.

Mee d'Miau! Ech hu mer erëm sou en triste Januar iwwerlieft a kënnen eis an, wat ass dat Zeechen op der Kamera? Dat ass en Akkubalager. Ah, Schäiss, okay.